Salowmaleýkim hormatly ildeşler! Bu ýyl Magtymguly atamyzyň doglan gününiň şanyna Türkmen kultura ojagynyň tarapyndan berlen gutlag hata siziň ünsüňizi çekýäris. Sözlär Magtymguly, dili türkmeniň. Hormatly ildeşler, gadyrdan dostlar! On sekizinji asyr türkmen nusgawy edebiýatynyň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň ýyl dönümini Türkmen kultura ojagynyň adyndan Size we dil edebiýatymyzyň ähli howandarlaryna tüýs ýürekden gutlaýarys. Magtymguly Pyragynyň Jemşidiň jamyna meňzedilen goşgular diwany türkmen halkynyň edebiýat äleminde çeper ussatlyk bilen dokalan nepis bir halydyr. Çitimleri türkmen sözlerinden bolan we nagyşlary şahyryň iň inçe duýgularyndan salnan bu geň halynyň göl we gölçelerinde on sekizinji asyr türkmen halkynyň ýaşaýyş şertlerini, oňa geçmişden galan medeni mirasy we geljege bolan umyt-arzuwlaryny görse bolýar. Pyragynyň öz sözleri bilen aýtsak, Tile gelen sözler köňül nagşydyr. Magtymguly Tamyr türkmen edebiýatyny başga dilleriň gullugyndan boşadyp, türkmen dilini ösen we çeper bir edebi dil derejesine ýetirdi. Ol örän ýiti bir öňdegörüjilik bilen entek bütin we bütewi ýaşap ýören halkynyň milli bähbitlerini goramak üçin milli bir döwletiň gereklidigini we onuň bolmadyk ýagdaýynda nähili bir güne garaşmalydygyny Aýtdy hem ýazdy. Hor galmasyn puştdan-puştum, Berkarar döwlet islärin. Hem-de bir-biri çapmak ermes ärlikden, Bu iş şeýtanydyr, belki körlükden. Agzalalyk aýrar ili dirilikden, Munda döwlet dönüp duşmana gelgeý. Gynansak hem, halk köpçüligi bu sözleri duýup düşünse-de, olary maddy durmuşa geçirip biljek bir güýç tapylmady. Braýynyň çeper döredijiligi täze bir edebi mekdebe öwrülip, öz ösüş prosesinde türkmen edebiýatynyň ýene ençeme uly klassiklerini ýetişdirip, dünýä belli taryhçylaryň we edebiýatçylaryň arasynda hem özüne laýyk orny eýeledi. Muňa mysal hökmünde aýtsak, galamy ömür boýy hakykatyň gullugynda çalyşan çeper türk şahyry Nazym Hikmetden şeýle sözler bar, Aslynda, Magtymguly meniň hem şahyrymdyr. Men şahyr hökmünde Magtymgulydan köp zatlary öwrenýärin. Magtymguly meniň-de atamdyr, ussadymdyr. Ol maňa we meniň bilen birlikde şu ýerde bolan ençeme şahyrlara hem iň beýik zady, iň uly zady öwretdi. Şahyr özüniň her bir şygryny halk dilinde ýazyp, halkyň azatlygy hem özbaşdaklygy ugrunda söweşipdir hem göreşipdir. Şeýle etmeýän şahyr, şahyr hem däldir. Gadyrdan dostlar! Türkmeni Magtymgulysyz göz öňüne getirmek bolmajak zatdyr. Pyragy dünýäň ähli künjeklerinde ýaşaýan türkmenler üçin Konfusiusyň aýdyşy ýaly hem ýol, hem maksatdyr. Bu ýolda üznüksiz sabyrly we arkaýyn göterilýän ädimler bizi gün-günden kiçiräk, emma mümkin we real maksatlara ýetirip, öz kimlik hakykatymyzy tapmakda ýardam eder diýip düşünýäris. Bu ýoluň dogruçyl, aşyk we sadyk ýolagçylarynyň başy dik we işleri şowuna bolsun! Size berk jan saglyk we üstünlikler dileýäris! Türkmen kultura ojagy Köln on birinji maý iki müň on dokuz Bizi diňläniňiz üçin sag boluň köp köp minnetdar Esen we aman oturyň.